Kufa kamufiro kakadaro hakudi munhu aive nembiri saJohn Chibadura. Chii chakaitika kumba yaJohn Chibadura? Chii chakakonzeresa rufu rwaJohn Chibadura? Ende chii chakazoita kuti paakashaika achemerwe kumba kwemadzisahwira? Izvi ndozvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nezvazvo muvhidhiyo redu nhasi. kana iri first time yako kuva pano zita rangu ndinonzi donvet and also kana watanga kuona vhidhiyo iri nhasi please do subscribe to our channel and like our video and ring the notification button kuitira kuti patoposta next time ndiwe unoita munhu wekutanga kuona vhidhiyo redu ngatipinde muvhidhiyo ranhasi John Chibadura akazvarwa achinzi John Nyamukokoko kuBindura mugore ra1957 musi wa17 February. Ko zita rekuti Chibadura rakazobvepi? John Chibadura akapiwa zita rekuti Chibadura nevanhu vaive munharaunda vaiona ability yake yekuridza gitare achiimba zvemhando yepadenga denga zvakazoita kuti vamupe zita rekuti Chibadura. Ndipo paakazotanga kunzi John Chibadura. John Chibadura akazvarwa nevabereki vaibva kuMozambique. E, mugore iroro ra 1957 vakauya vachibva kuMozambique vachienda kunogara e, munzvimbo yeBindura kunova kwakazozvarirwa iye John Chibadura. John Chibadura ave nemakore 5 e, mai vake vekumubereka vakabva vashaika zvichireva kuti John Chibadura akabva asara asisina umwe wevabereki vake. Baba vake vaona zvadaro sekuti iye John anga ari mwana wechidiki vakabva vawana umwe mudzimai asi unfortunately hanzi zvinoda kunge une mai vane mwoyo wekurera kuti uchengete ah, mwana asiri wako zvadaro varoora umwe mudzimai mai vajohn chibaduro vashaika mainini vake vakanga vasisadi kuti john ange ari pamba apa zvinova zvakakonzeresa kuti baba vajohn ah, vatore john vachimuendesa kumusha kunogara nasekuru vake asi ndozvakazoita kuti zvishepe future yajohn chibadura yekuzopinda mumagitare sekuti sekuru vake ava ndivo vairidza mbira e, vairidza mbira vaivewo muimbi airidza mbira asi munoziva kuti vaimbi venguva iyoyo unongochingozivikana kuti unoimba kumandhari nezvakadaro sa ndozvakaitawo kuti john chibadura aite rudo nekuridza magitare asi zvichienda zvakadaro that was mugore ra 1962 Tichienda mugore ra 1968 John Chibadura ava nemakore 11 ndipo paakazotanga kudzidzira kuridza mabhanjo atinoti magitari but andimonoziva mabhanjo magitari aivepo panguva iyoyo ndeyekuti unotora chigaba cheolivin nepuranga wobva waisa matwine wobva watanga kuridza john chibadira ndopaakatanga kuratidzawo kuti ane rudo nekuita nezvemagitari achiridza chibhanjo chake ichocho achidzidzira achidzidzira up until anga akukwanisa kuridza Makore akafamba zvichienda John Chibadura achidzidzira zvemumhanzi zvinoita kuti zvive zvakazoshepa future yake muzvemumhanzi. Vachienda kudaro John Chibadura akazotanga kuwirirana naShepard Chinyani vazhinji munomuziva aive umwe vaimbi vakanetsa makore ekudhara iwawo. Iye naShepherd Shinyani vakazofurirana sekuti vaive vakura vari vese. Tisati tapinda pakuti sei Shepherd Chinyani naJohn Chibadura vakazowirirana zvekuti vazoti aiwa regai tichienda tinotanga kunyatsoita zvemagitare mberi. Tinoona kuti John Chibadura kubva kwaakaita kumubereki wake wekumubereka zvakaafekta kuti asazopedze chikoro saka atadza kupedza chikoro john chibadura akatombotsvagawo basa papurazi kubhindura ikoko kwaaiita zvekufudza mombe and apedza kufudza mombe wa akaitawo seskiri repamberi akatanga futi kuita sei kudriver truck ita up until azo agraduata pakusvikawo pakukwanisa kudriver eh, rori ari papurazi ipapo in that time ndopatime yaakatangawo futi uh, kuwirirana nashepard chinyani vakomana vafamba famba vakazofurirana kuti aiwa kanga tichienda tinonyatsoita zvisiriyasi nezvemagitari vakomana ava vakamuvha vakaenda kunzvimbo yedombo shava e, mugore ra1980 vanga vati kurei kurei john chibadura aiimba zvinhu zvaaiona munharaunda zvinova izvo zvakamupa shungu yekuti arambe achibadura magitare zvemhando yepamusorosoro zvinova izvo zvakaita kuti Mverechena Hotel inge yakuve nemukurumbira wekuti paiwa pane band rinoridza kuMverechena raiita kuti uh, nzvimbo iyi vanhu vafarire kuvepo asi zvisinei izvozvo ndozvakaita catapult his um, fame kuti azivikanwe even kunzvimbo dzaive kure zvakaita seharare Pane bhendi rairidzawo eh, munzvimbo yeHighfields rainzi Sungura Boys railidwa namukoma Ephraim Joe vakati aiwa kuti bhendi redu riende mberi regai tinohaya eh, John Chibadura salead singer wedu kubhendi redu saka John Chibadura anga akubviswa kubva kunzvimbo yeDomboshava achiuya kuHigh Foods kuti azoridza nebhendi reSungura Boys. Bhendi reSungura Boys vazhinji venyu munoziva kuti rairidzira pamushandira pamwe hotel yaive kuHigh Foods panguva iyo. Hotera iyi yakaita iyo one of the hotels dzakakwanisa kusimudza vaimbi vakawanda sekuti e, hotera iyi ndo yaimboridzirawo vana e, simon chimbetu nemunin'ina wake vachibhekewa nesungura boys ndofuti nzvimbo yaimboridzirawo e, vana james chimombe apa nguva iyoyo pamushandira pamwe hotel saka john chibadura akabva auya vaakugara kuharare iye akabva abvawo ikoko kunzvimbo iyoyo achiuya kuharare Ah, nemudzimai wake zvinova izvo zvakaita kuti futi successful yake success yekeriya yake inge ichienderera mberi tichiona ipapo mugore ra1984 e, eh, akazotopedzisira yejohn chibadura ave lead singer webhendi resungura boys and tinogona kuona mugore ra1984 ipapo pakabuditswa album uh, rainzi kugare katange nhamo iye ndiye anga atove lead singer and zita rake ranga rakatonzi john chibadura and sungura boys paalbum cover zvaa zvakutoreva kuti john chibadura anga ava very successful john chibadura every album yaaibuditsa patime iyoyo ari kusungura boys zvaitoita kuti zviratidze kuti aiwaka apa pane chipo chinoendesa munhu mberi After success yealbum rekugarika tange nhamo ari kusungura boys muna 1985 uh, john chibadura akabva aona kuti aiwa ka ndiri kungopa vamwe mbiri mbiri iyoyo isingauyi kwandiri sekuti unoziva kuti bendi railidiwa namukoma efrem joe iye aive pamberi salead singer sekuti iye ndiye muridzi webendi but iye asiri muridzi webendi panozotanga kuuya mari yaitange yasvikira kuna mukoma efraim joy so iye akabva ataiwaka chirega ndichimutsa rangu bendi since vanhu vava kundiziva ndo paakazomutsa bendi rake muna 1985 rainzi izvoni temple brothers achishanda kutemple brothers semuridzi webendi aiwa john chibadura semaziviro aatinoita akaridza mahitsi akanetsa zvisingaiti zvinoita kuti tichizonosvika kuna 1988 john chibadura akatombodanwa akaenda kutour kulondon which was his first tour kuenda kunze kwenyika achinobadura mangoma john chibadura haana kungoita mbiri muzimbabwe chete john chibadura akanga ane mbiri yainetsa zvisingaiti munyika yemozambique eh, ende eh, ndokunyika kwanga kwakabva vabereki vake so vamwe vaifila the need yekusapota uh, eh, a descendant of, uh, from their country John Chibadura aitoti akaenda kunzvimbo yeMozambique ikoko uko aitonozadza mastadium kutonosvika paalmost 40,000 eh, capacity achizara kuti tuchu. John Chibadura nembiri yaanga anayo panguva iyoyo akatombosangana naPresident eh, vekuMozambique vaivapo panguva iyoyo vainzi vaJoakim Achisanho vachitomudana even eh, kuState House yekuMozambique ndo mukurumbira awaiva naJohn Chibadura. John Chibadura akanetsa panguva iyi ende John Chibadura aizadza every venue yaaiitira mashows ake. John Chibadura panguva iyi akaita musoro wakashamisa vanhu vakawanda panguva yaakazotenga imba kunzvimbo yechitungwiza ende semunhu aive nemukurumbira vanhu vachiziva kuti anogara muchitungwiza ende achigara nevamwe zvakanaka munharaunda vakabva vamupa zita rekuti Mister Chitungwiza sabrand ambassador yenzvimbo iyoyo. Asi vakuru vakare vakati chisingapere chinoshura. John Chibadura mune rimwe gore raakazoenda ah, kune imwe show yake kuUK achibva ikoko kulondon akabva aplana kuti aiwa kana ndirikuda kuita imwe show ah, munzvimbo yemozambique sekuti iye aiziva kuti ah, nzvimbo yemozambique aizivikanwa zvisingaiti. John Chibadura akabva anoti achibva kuLondon akabva adarikira kuenda kuMozambique kunoita show kunzvimbo iyoyo zvinova zvinova zvakakonzeresa e, downfall yake yatingati pazvemagitari sekuti john chibadura akajutiwawo nevanhu vaaishanda navo panguva iyoyo zvinotaurwa nemhuri yake zvichinzi pane murume ainzi uncle joe eh, panguva iyoyo waakaipinda muzvikwereti naye eh, kuti vaende kunoridza kunzvimbo iyoyo yemozambique asi show yakabva yazosvika ikaflopa ende uncle joe vaya vakazotanga kumuisira pressure yekuti abhadhare mari iyeya john chibada zvaasingareve kuti anga asingakwanisi uh, kudzosa mari iyi asi sekuti ukapiwa short notice dzimwe dzenguva hazvizofambi zvakanaka so uncle joe vaya vakabva vazotora e, property yese yaiva mumba maigara john chibadura asi zvisineiwo achibva kumozambique ikoko ko john chibadura akazobva kumozambique ava kurwara e, zvisingaiti vazhinji vanotaura mumhuri mavo kuti akanga ava nekensa pagumbo yainetsa kupora nekurapika panguva iyoyo so john chibadura akabva azotora loni yakaita mortgage the house yavaigara ah, munzvimbo yechitungwiza asi zvisinei eh, urwere hwakaramba huchisimbirira eh, zvakaita kuti mukoma john chibadura vashandise mari dzakawanda kuti vazame kurapika ende zvakaenda nepamwe hazvina kuzofamba zvakanaka so zvisinei hanzi john chibadura akazotorerwa imba iyoyo ah, nechikwereti changa aita attach the house to so john chibadura akazobva ipapo nemhuri yake vava kunogara kunzvimbo yeMarlborough namukoma Simon Mabaleka kunova kuri iko kwaakazoshaika achigara. John Chibadura nemhuri yake vanhu vazhinji vanotaura zvakawanda vachiti dzimwe dzenguva eh, pataimu yaakatanga kunyanyisa kurwara mudzimai wake akabva amusiya achidzokera kunogara ah, kunzvimbo yedomboshava asi vamwewo vanotaura vanoti hazvisirizvo ah, mafambiro azvakaita tinoona ah, even pakaitwa interview yemudzimai wake ah, nedrumas media zvinoratidza kuti aiwa hazvisirizvo zvakanyanyoitika panguva iyoyo mudzimai wake achitsanangura anoti aiwa ini ndakazobva eh, ndichienda kusekuti mabills anga akutikurira ende kwataigara takanga takuchengetwa saka dzimwe dzenguva ndaiona kuti ndikambosuduruka ndinopoka mukana kekuti baba vachishandawo zvemagitare vachiunganidza mari asi hazvina kuzofamba zvakanaka sekuti izvoni munhu anga ave neutano hwanga washeka saka zvikwereti zvakaramba zvichikwira eh, also eh, utano uchiramba kubatana zvakanaka mukoma john chibadura vakazoshayika ah, mugore ra 1999 ah, musi wa 4 august ndi rufu rwavo rwakasenda mashocking waves munyika dzese dzakatitenderedza ah, kusvika even ah, president vaivepo muzimbabwe varobert mugabe vakatoita national address vachitaura ah, nezverufu rwajohn chibadura vazhinji vaivepo panguva iyoyo vanoremember kuti varobert mugabe vakatopa statement yekuti John Chikabudura as a way yekuzama kufadza vanhu vaive vachichema ah, panguva iyoyo. John Chibadura akatisiya asi music yake tikatarisana nhasi ichiri kuridzwa munyika dzakawanda tikatarisa muzimbabwe tikatarisa maregeitsi aya achiri kuridzwa even uh, kunyika yemozambique tichisvika pari zvino and i hope and kuti munomo mucomment section yepavhidhi rinori pachange pane vanhu vakawanda vekumozambique vachakwanisa uh, kukomenta saka kana uchigara mumozambique please do comment nziyo yawaifarira kubva kuna vajohn chibadura and also Kana uri muZimbabwe and South Africa semaonero andinoita kuti maviewers angu ari munyika idzodzi idzi please do comment nzvimbo yauri kuona video ino uri and also uh, please tell us the next artist you want us to cover next time so that tinocover artist wako waunoda same time next week tosangana zvakare and also uh, please do utilize the number yatakaisa mucomment section uh, kana muchida kuita mabrand partnerships muchida kuita maadverts kana kuti mune zvimwe zvamunoda kuitirwa nesu because isusu tinorekodha music tinoshuta mavideos Uh, tinoita maphotos we can also cover uh, macorporate adverts tinocover macorporate events tinocover everything chamungangoda kuziva nezvinoitwa padande mutande reinternet its a bye bye for now